Abusua tuni mesrɛ wo like, drop a comment na hyɛ yɛn video na panin sɛ ansa na mmerɛnkansi ɛbɛsi ne ti ase no na ɛnam deɛ asaase aka akyerɛ noɔ ɛno nti sɛ wo pɛ tumi mu sunsum mu ahunabɔ birimdeɛ a na ɛne Nana Osumdɔm a ɔno na ɛyɛ Brɛfiata noɔ

na wɔn agye twi na wɔn bɛhwɛ animonyam ne tumi a wɔde adi dwuma ɛne ti nana osum dɔm ɛne ne dɔm ɛyɛ nana tia na nkanduro osum dɔm a kyɛ sɛ abosom mmiɛnsa wobɔ din kura mpo a ewura ebefi bi ɛnɛ mepɛ sɛ yɛsua adeɛ efiri nananom ɛsom mu ɛnam sɛ sɛ wɔba nananom som a ɛnyɛ ahohomsɛm anaasɛ tumi a wɔkyerɛ nko ara na ɛma wɔn ɛda nso. na mmom koroyɛ. Abusuafoɔ yɛ Nana Takyiwaa na kyɛ sɛ ɔredi asa no, na sɛdeɛ daa meyɛ ma mo no, ɛyɛ Nananom akɔm anaasɛ Nananom amammerɛ no, ɛyɛ a na kyɛ sɛ ɛbi dwene ho a wɔnte aseɛ. Sɛ adɛn na nananom akɔmfoɔ anaa abosomfoɔ no wɔn ba a na kyerɛ sɛ wɔn reti asa na wɔn reyɛ nsɛnkyerɛnne ahodoɔ na wɔn renom dwɔt ɛne deɛ ɛkekakeka ho nsa ne deɛ ɛkekakeka ho. Deɛ ɛwɔ sɛ yɛte aseɛ ne sɛ suman anaa abosom biara ɛwɔ aduane a ɔdi anaa deɛ ɔpɛ. In the spiritual realm no obiara nim sɛ ɛba fire, ogya. Anaa wusi a, ɛyɛ tumi kɛseɛ pa ara. Ɛno nti, sɛ nananom bi ba na sɛ wɔnnom dɔɔto a, ɛmfa no sɛ dɔɔto no dɛ na kyerɛ sɛ ne nom no yɛ ne dɛ na ɔrenom. Under normal sense, nipa dasani nom dɔɔt bɔn ne ho. But abosomfoɔ no anaa akɔmfoɔ no ɔmo nom tɔɔtɔ a ɛnyɛ adeɛ sɛ ɛbɔn ɔmo ho. Sɛ bosom no kɔ da a anaa sɛ bosom no ɛnom tɔɔtɔ no wonte sɛnt no ɛwɔ kɔmfoɔ no anum anaa ne ho. Deɛ ɛma no yɛ nwanwa no no sesei ɛyɛ Nana Osumdɔm ɛna esi mu a anaa ogyina mu a ɔɔkɔm no. Awɔhwɛ a ɔno nso ekura tɔɔtɔ a ɔɔnom na. Under normal sense no, akɔmfoɔ bebree wɔ hɔ a, wɔn no, wɔnnom nsa, wɔnnom jot. Asumaa no ba a, ɛna wɔyɛ saa nneɛma no. Deɛ ɛgyina hɔ ma ni, yɛka tumi mu tumi mu a, bisa sɛ, adɛn nti na akɔmfoɔ no wɔde fufuo atwa n'anim? Adɛn na wɔde fufuo ayi n'anim? Suman no, deɛ ɔpɛ no no, sɛ ɔde twa n'anim a, wei ɛma Hyɛ no nso sɛ ɛyɛ suman, asumasi anaa sumawee na aba. Deɛ ɛtɔ so mmienu, ɛboa ma nipa no a ɔgyina hɔ na suman no awura ne mu no, ɛboa ma suman no bue ani no a kyerɛ sɛ ani no hunu adeɛ kɔ akyirikyiri. Ɛno nti, wobɛhu sɛ powder wɔ n'ani ampa. Powder no yɛ ahyɛnsodeɛ, ɛsane yɛ adeɛ a ɛtumi boa ma sumaa no huru pono mu kɔ akyirikyirikyirikyiri. Ɛno nti obi bɛbisa sɛ, adɛn nti na Nana de abotire anaa ɔde adeɛ abɔ ne ti? Ne nyinaa yɛ amammerɛ ne amanneɛ no bi a sumaa biara wɔ n'afadeɛ. te sɛ ɔbaa w'atadeɛ a ɔhyɛ, barima w'atadeɛ a ɔhyɛ, sɛdeɛ wo wopɛ atadeɛ bi. Obi nso atadeɛ a w'ani gye ho no, n'ani nnye ho. Saa na suman teɛ, sunsum mu saa na ɛteɛ. Ɛno nti wobɛhu a ɔkura kɔtɔkorɔ, na kɔtɔkorɔ no, obi bɛbisa sɛ na kɔtɔkorɔ koraa mpo ɛkura nana no ɔde yɛ dɛn? A kyerɛ sɛ worekɔ na woresom nananom ne Twedeampɔn ne nananom som a wokura kɔtɔkorɔ yi, adɛn worekɔdɔ? Anaa dɛn na ɔrekɔyɛ? Daabi, ɛnyɛ adɔ anaa adɔpaa bi na wagye, ɛnte saa. Nea ɛwɔ mu ne sɛ, ɛyɛ kɔtɔkorɔ no a ayɛ a ekura wɔn no. Ayɛ a wɔreyɛ amammerɛ biara ama abosom no anaa sumaa no a, wɔtwa mogya di gu so, aboa no mogya di gu so. Ɛno nti kɔtɔkorɔ no yɛ gyinaeɛ ɛma saa suman no. Ɛno nti suman no didi a, yɛde mogya no a yɛde sɔ suman no ebi due. Yɛka sɛ yɛdue a, it means sɛ wɔde fa ho anaa sɛ amammerɛ kwan so no wɔde srasra ho. Ɛno nti suman no ne saa kɔtɔkorɔ no wɔ twaka. Ɛno nti berɛ a wokura kɔtɔkorɔ no a wode redi asa no, na wode kyerɛ sɛ ampa ɛyɛ saa kɔtɔkorɔ no. Onnya wo a, obetumi de abobɔ wo tirim anaasɛ obetumi de akoa wo kɔn na watwa wo sɛ abɛ. Ɛno nti, saa kɔtɔkorɔ no tumi wom ɛnam sɛ sum ara no di di a, yɛdi saa tumi no anaasɛ yɛde saa mogya anaasɛ agyinaeɛ no nneɛma a yɛyɛ ma no biara no, yɛde bi fa saa kɔtɔkorɔ no ho. Nti sum ara no ahoɔden bi wɔ saa kɔtɔkorɔ no mu a, ɛyɛ a wɔde ba dwam de bɛdi asa no. Ɛno nti, saa na ɛyɛ a mohu no a ɛteɛ. Ɛnyɛ sɛ ebi a dua bi na yɛaka no ɛɛ cambard anaasɛ coat a na ɛde abɛgyina mu. Daabi. Wonim sɛ mogya sɛ yɛde ka adeɛ na sɛ ɛho a, ɛyɛ tuntum. Ɛno nti na ɛyɛ a na wohu sɛ kɔtɔkorɔ no yɛ tuntum no. Ɛyɛ mogya biara yɛ tuntum. Ɛda pɛ wohu sɛ mogya da a na akyɛngye colour anaa mogya ɛho a na akyɛngye colour. Ɛno na ɛma wohu sɛ kɔtɔkorɔ no yɛ tuntum. Ɛno nti. Nsumaa yi ɛnom dɔt a ɔɔsa. Dɔt ɔkɔ sunsum mu a ɛboa ɛma ɛɛ adeɛ biaa no ɛho ɛte. Yɛka dɔt anaa wusie a ɛboa ma adeɛ te. Bisa sɛ adɛn nti ɛna nananom ayɛ a ɔmo a ɔmo fra ahonhom na ɔmo yusu insɛns ahodoɔ. Bisa insɛns na ɛyɛ a na ɔmo hye no deɛ ɛwɔ mu nie ɛno nso ɛpo wusie. a ɛno nso de aduhwam soronko ba. Saa ara nso na dɔɔto no teɛ. Ɛɛ saa na dɔɔto no teɛ. Ɛpu ɛyɛ ehwam a kyerɛ sɛ sumaa no ani gye ho. Na obi bɛyi su insɛs, sumaa no nso bɛyi su dɔɔto. Ɛno nti ayɛ a mma no nyɛ wo nwanwa bebree. Sɛ na akɔneaba wokɔnom a na wonom dɔɔto. Dɔɔto no, ɛnyɛ adeɛ sɛ wokɔm na wonom a ɛbɛha wo nipadua. Daabi, ɛntumi nha wo nipadua da koro koraa ɛnsa a wɔnome. Ɛnyɛ adeɛ sɛ wobɛtumi aha wo nipadua, na mmom sɛ akɔm no te kɔ na sɛ suman no kɔda na sɛ wo kɔn dɔ dot na wokɔtɔ bi nom, ɛno deɛ ɛbɛbɔn w'anum. Ɛno deɛ wokɔtɔ nsa nom a, ɛbɛbɔn w'anum. Saa nso na wonom dot ne nsa no a, ɛbɛtumi aha wo nipadua anaa ɛbɛsɛe wo nipadua sɛdeɛ ɛyɛ afoforɔ no. Na ɛno deɛ wonnom mma suman no. wonom ma wo. Na deɛ wonom ma sumaa no deɛ, wobɛtumi anom nsa ankorɛ baako, ɔmmoro. Ɛyɛ a na wɔkura club ne Guinness ne n'asefoɔ na wɔnom a, ɛyɛ a na ɛyɛ amanfoɔ nwanwa. Sumaa no ɛnnom nsa no, ne nyinaa akyiri tumi a ɔwɔ because obɛtumi anom ɛyɛ club no kreti baako ɔmmo. But wo nipa de sani wonom baako anaa mmienu mpo a. na wabɔ. Bisase dɛn na ɛma no da soronko? Nea ɛma no da soronko nyinaa ne sɛ tumi no a ɛte ne mu no kyerɛ sɛ woma ne nsa ankorɛ mma koraa no a, ɛntumi nyɛ no hwee. Na kyerɛ sɛ ni ɔwɔ tumi, ɔwɔ tumi a kyerɛ sɛ ɛnni ano. Ɛno nti, ɛyɛ a mohu no saa a, mohu sɛ ɛyɛ anwanwadeɛ na ɛrekɔ so. Obi wɔ hɔ sɛ suma ɛrenom nsa, ɔnim sɛ ɛyɛ anwanwadeɛ o. Ɛyɛ anwanwadeɛ kɛseɛ papapapapa because wonom nsa no. bisa sɛ, Wobo anaa? Adɛn na sum a ano kɔ da a ɛyɛ akɔmfoɔ no, ɔmmo? Sɛ sum a ano kɔ da a, ɔtwe nsa no nyinaa san de kɔ. Ɔtwe nsa dwɔɔto no, ne ne pampae ne ne kankan a ɛyɛ a, kyerɛ sɛ wo yɛhia yɛtwe gu so a, wobɛbɔ w'ano. Suman no ba na sɛ ɔnom a, dɔɔt no a, sɛnt no, ɔyiyi ne nyinaa firi kɔmfoɔ no ho na ɔde no adeɛ kɔ. Ɛno na ɛma no da soronko wɔ nananom amammerɛ ne amanneɛ mu. Sumaa, adɛn na wonom dɔɔt? Wobɛbisa sɛ, na adɛn na sumaa no wɔpa a nnipa a yɛka sɛ sumaa yɛ Nyankopɔn fa bi anaa wɔyɛ anyame ahodoɔ a yɛfa wɔn so kɔ Nyankopɔn hɔ? Nti adɛn nti na ɔmo baa na ɔmo di asa na ɔmo di agorɔ na ayɛ sɛ ɛɛ ɔmo de agorɔ ankasa ankasa awura mu ɛɛ saa na suman teɛ ɔmo no ɔmo ba na ɔmo bɛ sa a mpɛn pii no ɔmo bɛ di agorɔ ɔmo bɛ toa yɛn adasa ɛna nipa na sini abɛ kyerɛ yɛn tɔ abɛ gyigye yɛn ni akyerɛ sɛ pa ɔmo ne yɛn na ti yɛn ti ɛna ɔmo wɔ hɔ ɔmo so nti ɛna yɛ wɔ hɔ na deɛ ɛyɛ a na ɛwɔ mu ne sɛ. Sɛ ɔba afahyɛ no na ɔbɛto no duru anaa ɔbɛ challenge ne deɛ a, ɛne deɛ ɔde agorɔ no bɛto nkyen na ɔno nso akyerɛ ne bɔbere sɛ ampa Twedeɛ mbɔ mbasahyia ɛde no ɛbaa saa ɛɛ wiase wei mu no, obia ɛwɔ n'asɛdeɛ a ɔyɛ aboa ma wiase no ɛdi mu. Ɛno nti ɔbɛkyerɛ sɛ ampa ɔɔbɛɛma ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔbɛtumi atwi afa no so. Ampa, wo, wo maame nko, me so me maame nko, wo papa nko, me nso me papa nko, but yɛn nyinaa yɛyɛ nnipa na yɛka bɔ mu a yɛte ateasefoɔ asase yi so. Ɛnte saa? Ɛte saa. Ɛno nti, nnipa biara wɔ aduane a wɔdi, nnipa biara wɔ nsa a wɔnom, nsuo a wɔnom, atadeɛ a wɔhyɛ. Saa ara na sumaa no teɛ. Nti sumaa no abɛfa nipadua no a wayi ɔkra no asi nkyɛn a ɔde nipadua no reyɛ adwuma no. Deɛ ɛkɔ so biara, ɔkra no bɛhyɛ mu a, ɔnkae deɛ asuman no bɛyi so no baabi a ɛyɛeɛ. Ɛno nti, sɛ ɔba afahyɛ na wobɛtrae no anaasɛ wobɛyɛ w'adwene sɛ wo ne no rebɛsi akan wɔ bɔne kwan so a, asuman no ani bɛbere na wakyerɛ wo sɛ ampa ɔyɛdi awuo anaasɛ ɔyɛ mpataberedi a, yɛmfa nkwaseasɛm nkɔ. ne kwan ano. Ɛno nti suman no ayɛ a nneɛma bebree a wɔyɛ no dodoɔ no ara ɛyɛ a na wɔde yɛn di agorɔ. Wɔreba afahyɛ a wɔbɛka sɛ oh yɛrekɔdi agorɔ. Wɔrekɔdi agorɔ. Na mmom agodie no ase no, wonim sɛ nneɛmafoɔ, ntɔkwa tumi si sɛdeɛ yɛyɛ nnipa desani a. yɛakɔ program anaa yɛakɔ parties ahodoɔ na yɛrekɔgye yɛn ani na yɛakɔdwodwo yɛn ho no, ɛtɔ da a, yɛtumi hu sɛ obi tumi yɛ mfomsoɔ, obi mpo tumi wie obi adeɛ wɔ hɔ. Saa nso na obi tumi ka ntɔkwa wɔ aseɛ. Saa na afahyɛ nso teɛ. Wokɔduru a, wonkura adwemmɔne sɛ wo ne obi rekɔko ntɔkwa o, Nanso ebia sa no a wɔsa no a wontumi nsa bi no, ɛho anibere nti, obetumi ato wo agualagua. Ebia tumi no a okura wo no, ɔpɛ sɛ ɔnsɔ nhwɛ nhwɛ sɛ ampa tumi no yɛ tumi a ano yɛ den anaa ɛyɛ tumi pɔn anaa. Ɛno nti wosɔ no hwɛ saa na sɛ wohu wo tumi no a wode resɔ no ahwɛ no sua na ɛmbɛn ne deɛ no anaa ɛntumi ne ne deɛ no nndi asi a, na saa tumi no ani bere a, ade a enye nni ɛbɛyɛ wɔn. Ebinom koraa tumi fa ho hwere wɔn nkwa bere a wɔakɔ so tumi bi a wɔnnim n'abɔseɛ ahwɛ. Tumi deɛ, yɛgugu sɛnea nnipa yɛwɔ tenten, yɛwɔ tiatia, yɛwɔ kɛseɛ, na yɛwɔ deɛ ne fo so, yɛwɔ deɛ ne mfɛ so ne deɛ ne bo so ne deɛ ne to so no, saa ara na sum ara teɛ. Yɛwɔ kɛseɛ wɔ mu, yɛwɔ kumaa wɔ mu, sɛdeɛ wo maame woo wo a anuafoɔ no kura no, obiara ne n'adwene, obiara ne ne kala, obiara ne ne kɛseɛ sɛdeɛ wɔsi yɛ ne nneɛma fa no. Saa ara na suman ahodoɔ teɛ. Ɛɛ ebia wo maame woo wo no, wo ne wo nuanom koraa no, obiara nom nsa da. But wokɔ abusua bi mu nso a, wɔn nso nsa na wɔde twa wɔn funuma. Saa na honamsɛm teɛ. Nti sunsum mu, sunsum mu wiase no, ayɛ a na deɛ ɛkɔ so no bebree ɛnte aseɛ. Sesei wɔredi asa o, wɔredi agorɔ. Sum a ɛyɛ akra ɛyɛ nkurɔfoɔ tikyiwaa sum a na wakra sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ na. Nanso. Ɛyɛ Kɔmfoɔ Nana Osumdɔm Poku Ɔteamanka Nuru Asuman no akɔ de nsa akɔhyia no a kyerɛ sɛ wakɔ gyegye ne taataa wɔ asa mu a kyerɛ sɛ wadɔɔdɔɔ no sunsum kwan so sɛ ɔndi asa kakra. Ɛno nti Nana redi asa kakra ansa na wakɔda. Na ɔrekɔda yi, ɛwɔ sɛ Ɛyɛ mmerante kwaa yi anaa atiamefoɔ yi sɔre wɔ soro. Ɛwɔ sɛ wɔn sɔre because wɔde wɔn nsa ɛkɔsi fam ɛrebu atumpare anaa sɛ wɔrebu dikyi. Nti dikyi no a wɔrebu no sɛ wɔansuo no wie a wobɛma no apira because sum ara no deɛ ɛɛ wɔn wɔmfa ho oo. Ɔno no ɔrefiri nipadua no mu akɔ nti kwan a wɔbɛfa so akɔ no no nti ɛyɛ wo atiamefoɔ no asɛdeɛ sɛ mobɛsɔ no mu yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛɛ nipadua no ɛho renka ɛfiri sɛ afei na. ɔkra no ankasa bɛhyɛ ne mu. Afei na ɔkra no ankasa bɛhyɛ ne mu. Ɛno nti sei suman no yɛ Nana Osumdɔm ama sedeɛ so a, kyerɛ sɛ ɔresere ɛyɛ Akyeamefoɔ no ɛdi wɔn ho fɛw kakra. Wɔyɛ no sere. Ɛno nti ɛɛ ɔkyerɛ sɛ ampa ɔsere. Na yɛba ɛyɛ Akyerɛmadefoɔ no a, yɛba nananom sunsum mu a, Akyerɛmadefoɔ yɛ atwenekafo a kyerɛ sɛ wɔn som bo paa wɔ nananom som mu. Na deɛ ɛkɔ so ni, sɛ ɛyɛ challenge anaasɛ yɛrebɔ ntwene na akomfoɔ resa na tumi mu apereapereɛ rekɔ so a, deɛ ɛkɔ so ni, obi wɔ hɔ a, yɛto kɔmfoɔ no na yɛnya no a, ɛkɔ akyerɛmadefoɔ no so. Either sɛ akyerɛmadefoɔ no, kɔmfoɔ no na ɛde wo baeɛ o, ne wɔn na ɛde wo baeɛ o, yɛto a, ɛtumi ba so. Ɛno nti ebi wɔ hɔ a. Tumi no, twene no tumi gye. Ɛtumi gye kɔhyɛ twene no mu na twene no apae sei ta. Agye sɛ wɔsesa saa twene no. Ebi wɔ hɔ a, kɔtɔkorɔ no a ɛkura no a wɔde rebɔ twene no. Ebi wɔ hɔ a, kɔtɔkorɔ no a ɛkura no nso a wɔde rebɔ twene no, kɔtɔkorɔ no tumi bu anaa ɛtumi pae sei ta. Agye sɛ wɔyi su anaa wɔfa kɔtɔkorɔ foforɔ de ti agorɔ. Ɛno nti, nneɛma bebree na ɛkɔ so. Wohu sɛ nneɛma bi da Nana Osumintɔn nsa a, ɛnyɛ ahoma kɛkɛ anaa ɛnyɛ adeɛ kɛkɛ bi na ɛbɔ hɔ. Yɛakyaagye saa adeɛ no a tumi mu no, yɛde no aka de aka no a, kyerɛ sɛ ɛyɛ tumi a kyerɛ sɛ ɛno nso ɛma nneɛma kɔ so wɔ Nana wedeɛ mu. Biribi bɔne reba a, adeɛ no a ɛbɔ ne nsa no, ɛbɛtumi agye Biribi bɔne mu. Saa nso na ebetumi asɔ ano anaa ebetumi akyerɛ no sɛ ampa bɔne bi pɛ sɛ ensi na wayɛ ho adeɛ. Wohu sɛ seesei ɔresa adoa o, adoa na ɔresa no. Nananom rebɔ adoa, ɛno nti sumaa no resa adoa. Saa sumaa wei na yɛfrɛ no mframa seedua. Ɛɛ, nana ɛka kyerɛ me sɛ sumaa wei, saa fugu wei hyɛ no no deɛ na kyerɛ sɛ ɛyɛ mframa seedua. na ɛreda ne ho adi no. Na mframa sɛe dua, n'abakɔsɛm deɛ, hmm, ɛbɛsan de abrɛ mo. Ɔpɛ nkyerɛkyerɛ papapapa, a kyerɛ sɛ ɔkyerɛkyerɛ adasamma ama adasamma ahu tete bɔrebɔre Nyankopɔn abɔdeɛ anaa abɔseɛ nneɛma a ɛwɔ sɛ yɛyɛ, deɛ Nyankopɔn ayɛ to hɔ no, anidie a ɛwɔ sɛ yɛde ma no no. Mframa sɛe dua na ɛyɛ suman a ɔtae bɛkyerɛkyerɛ twerɛ kronkron mu kyerɛ yɛn sɛ, ɛɛ momma yɛn ani nna hɔ aberɛ a yɛresom ɛyɛ som ahodoɔ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi mfa asokwaa nnane yɛn akyenkyena na obi mma nkwanta nyera yɛn awogyina ketee. Ɛno nti ɛma m'ani gye saa bosom wei ho paa anaa saa som a wei ho paa. Mframa se dua, ɔno deɛ ɔba a ayɛ a na ɔpɛ agorɔ paa. na ɔdi agorɔ ma ne yam fɛ. Ɛtumi boa ma kyerɛ sɛ wo ɔwura hɔ koraa mpo no a, saa da no wode anigye bɛkɔ fie because kwan a ɔbɛfa so ama w'ani agye biara no, wobɛma w'ani agye. Wei yɛ deɛ sumaa no yɛ. Na yɛka suma a ɔhuru bunu mu kɔ akyire a, mframa sedua di mu tintima pa ara. Deɛ ahinta a te sɛ wadwene ho a wonte aseɛ da no. Wode ɛkɔdan mframa sɛe dua a, ɛbɛtumi ama woahu deɛ ɛrekɔ so na akwankyerɛ ahodoɔ a ɛwɔ sɛ wɔyɛ ma wo ma wonya wo fawohodie ne wo nkonimdie no, wɔbɛyɛ ama wo pɛpɛɛpɛ. Mesrɛ wo, sɛ worehwɛ yɛn a, yɛn afidikɛseɛ yi so, wobɛhyɛ yɛn video no na woadrɔpe wo comment.